हम भरि गाम के छौरी सबके लऽ के एलू है सब एक लाइन से तोरा राखी बनतो एनामे तऽ पूरा गामक छौरी हमर हमर जे छै से सब हमर बहिन बनि जायत यार हाँ तऽ की चाहे छै घर वाली बनवा दियो सबके हाँ तऽ आओर की बैंक मैनेजर साहब अगर आइ चेक दऽ दी तऽ कहिया तक क्लियर भऽ जेतै से कहू तीन दिन में भाई तीन दिन में ताबे तक तऽ राखी बीत जेतै यार हाँ तो हम की करिए हाँ सर हमर चेक तऽ सामने वाला बैंक के छै ने आ दुनू बैंक तऽ सामने सामने छै तऽ एतेक समय किया लगतै तुरंत ओहि बैंक में जाओ और जे छै से भजवा लिअ बैंक के किछ प्रोसीजर होइ छै प्रोसीजर फॉलो करऽ पड़ै छै ने यार अब तू ही सोचही तू ही कतौ जा रहल छी और बगले में रास्ता में शमशान घाट आबि जाय छै और तू शमशान घाट के बाहर मर गेलही तो तोरा पहले शमशान घाट में ओते निपटा देतो या फिर पहले घर पर लौके तो चचरी बनतो

लेकिन तीन दिन के टाइम लगतो और प्रोसीजर पूरा फॉलो होते अरे लेकिन हमरा राखी खरीदबाक छल यार लेकिन तोरा तो बहिन छौ है ने तो तू राखी लऽ कऽ की करबी न हमरा लगे ये शायद घर वाली ले लेबा खेते लेकिन एकर तो पचहत्तर गो घर तक घुल घुर गेल छै यार तहन तो ई पक्का गर्लफ्रेंड ले लेत हैत मुँहे कान से छपरी बुझा रहल अछि चैया कहीं के अहाँ दोनों पागल तागल अहाँ दोनों आदमी पागल तागल छियै की घर वाली या गर्लफ्रेंड ले के राखी लो जाय छै से कहू तो तू और के एखनो पाई निकाल एला है रखी ले ला हम तो मकान मालकिनी लेल राखी ले ले ले लो है यार कत रहे छी से रो मधुबनी लॉज में रहै छियै वएह के मकान मालकिनी कहलक जे भरि साल तोहर बहुत बहिन सब एलो है आ अगर राखी दिन नहीं एलो तो रूम खाली कर दिहे राखी लऽ जा कऽ ककरा बनबी ही ककरा तू मकान मालकिनी के लो जाकर बन देवे आ कहबे हमर बहिन अही छी आ बहिन होय के नाते हमर मकान के भाड़ा एक साल के लेल फ्री कर दिया आ देखबे तुरंत नौकरी कऽ देतै ओना भरि साल के सब आयल रहो रूम पर रहो छौरी सब के सब आयल रहो कहियो हमरो बजा छौरी सब अबै छौ तऽ हमरा बारे में ओतेक नहीं सोचू हम सिर्फ वैलेंटाइन डे के दिन आबै छियै रक्षाबंधन दिन नहीं रक्षाबंधन के दिन सार के हम अंडरग्राउंड रहबै पूरा दिन से किए अरे रिस्क नहीं लेबाक छै यार ओहिना बियाह नहि भऽ रहल अछि आ ऊपर से रक्षाबंधन दिन खुलेआम घूमबै तऽ और चांस कम भऽ जेतै बियाह के यार बात बुझल करियो भीतरिया बात छै ई सब करिया हमहूँ तोरा लेल राखी कीन कऽ रखने छियौ बन्हा लेबही ने आ काल्हि के डेट में हम अहाँ के मंगल सूत्र बांधब तऽ बनवा लेबै अहाँ हैं? बनवा लेबै ना मंगल सूत्र कथी ला बनेबो रो पागल हमहू राखी किया बनबो ये पगली आ ओनाहू हम कह देलो ना रक्षाबंधन के दिन हम अंडरग्राउंड रहबे लेकिन रक्षाबंधन तो आइए छे यार की पाछू घूम छौड़ा की रौ पे अहाँ तक की कर रहल छियै यौ आ ई सब के छै हम भरि गाम के छौरी सबके लऽ के एलू है सब एक लाइन से तोरा राखी बनतो रुक ओए हे आइ नहि आइ नहि आइ नहि राखी छै पतरा में तो इकतीस तारीख के डेट छै राखी के तोरे बाबा के दुकान से पतरा लेने रहियो तू ही तो देने रहा पतरा एकतीस तारीख के डेट रहे तऽ आइ तऽ तीसे छै ओ पतरा दू हजार एकैसे के छलै रौ बे एते बड़का धोखा यै अहाँ सब मुँह की ताकै छी सब एक लाइन से एक एकटा राखी उठाओ आ बान्हू छौड़ा के सब अंडरग्राउंड भेनाइ निकालि देबै आइ सार के बने जा जाओ राखी हे भगवान आज हमरा संगे अन्याय केलहुँ है अहाँके हम छोड़ब नहि एहि लेल देख लेबै अहाँ एगो काज कर पहिने एकरा खुट्टा से बान्ह फेर राखी बान्हू प्रोसीजर पूरा फॉलो हेबाक चाही अब रक्षाबंधन के होई चाहे बैंक के एनामे तऽ पूरा गामक छोरी हमर हमर जे छै से सब हमर बहिन बनि जायत यार हाँ तो की चाहे छे घर वाली बनवा दियो सबके हँ तऽ आओर की सार बेचना बेटा ध्यान से सुन ले देहेट गाम के अंदर सब भाय बहिन छै एक गोत्र में खाली भाई बहिन होई छे पूरा गांव में नहीं एते दिमाग नहीं काज करिए गोत्र तोत्र हम किछ नहि बुझै छियै सब तोहर बहिन छौ बन्हा सबसँ मंगलसूत्र अरे राखी बनबाबऽ कहै छियौ सार मंगलसूत्र नहीं बरमाला बनावे के उम्र में सबसे राखी बनवा का बहुत गलत कर रहल छी अहाँ हमारा संगे नीक नहीं है अहाँ के भगवान अहाँ के देख लेबे नीक नहीं करता अहाँ के भगवान वैलेंटाइन डे दिन जहन बजरंग दल वाला सब मना केलको कि घर पर बैस पूरा गांव नहीं घूम तऽ सार भरि दिन छौरी सबके पाछे पड़ल रहे आ राखी के दिन अंडरग्राउंड हेबे ए मंगलसूत्र लऽ कऽ घूमै छल वैलेंटाइन डे के दिन पूरा गांव सर छपरी है सुन ले जाय जो सब एकरा हाथे टा में नय बल्कि माथा पैर देह हाथ हर जगह बांध दे गतर गतर राखी बांध दे सार के है तो सबसे राखिए बनवा लेबै तो बियाह केकरा से करबै यार आप जकरा से कर ओइसे हमरा मतलब नहीं अछि हमरा तऽ गामक छोरी सबके तोरा से प्रोटेक्ट करबाक अछि बस अच्छा एकटा बात कहू एतेक लड़की सबसे राखी बनबेबै तऽ पाइ केना देबै हमरा लग पाइ अछि नहि बैंक मैनेजर साहब देलथि नहि पैसा अहि के ओ केहन लगते बिना पैसा के बेचारी सब मेहनत कर रहल छै बिना पैसा के राखी बनबेबे अहि के ओ केहन लगते यार अहि सोचियो स्वाभिमान हेतै अगर एकरा सब में तऽ ई हमरा सब बिना पैसा के राखी नहीं बनते नहीं चाही ककरो पाई तू बिना पाइए के बन राखी सबके की गए तोरा सबके पाई चाहिए पाई चाही पना के नौकर थोड़े न खी बन्हने फिरबै सबके हैं गए राखियो हम ही खरीद कर दियो सबके तैयो पाई ले जाए जे भी बांधे के हाँ त अहीं खरीदलहुँ हैं त अहीं बान्हि ने दियो हमरा सबके किया टाइम पास करे लेल बजा लेलहुँ हैं हाँ हाँ जो जो